Ɛnɛ yɛbɛyɛ beef rice an ɛnɛ wei wohwɛ ni ɛsen jollof nanso ntoosi koraa nka ho an a kyerɛ sɛ aduane wei no wohwɛ na sɛ ɔwɔ serious relationship bi paa na sɛ ɔhwɛ abɔ yi ɔbɛwɔ awa na wayɛ bi ama no ɛnkɔyɛ ma kwabena Kevin no ɔbɛtete wabrabɔ bɛtwi wadi firi a mo abɔ ka kɔ a kyerɛ sɛ ɛnɛ m'ani abrɛ me ho a ɛnɛ mehyɛ aseɛ menam paa na ɛnɛ na mede me gyeene ne me garlic ne me nkorɔ no ba ɛkeka bom na metwitwa me nam kama wei ɛbɛyɛ ne sɛ corn beef ɛnyɛ asɛm ketewa a mesi mebu m'ani sɛ pradeɛ ayɛ kama ɛneɛ chopper nso wopɛ bi a na wahom sɛsi a menya bi ama sɛsi a ha yɛ ntoos paa ɛne gye ne no nso metwitwa ne kama nam de bɛfrɛfrɛ yɛ ntoos baako pɛ na ɛwɔ mu ɛne sɛ mefaa ma wane ne mehwie me meat yi a maya me kama gu mu akyɛ sɛ adeɛ deɛ akɔ no me season me nneɛma nyinaa kama adeɛ dan na ɛne sɛ ne sɛn na yɛbɛtwerɛ ɛse ɛse paa ɛne ɛne ɛne ɛne my favorite food Aane akosua dompo LA primary foɔ no nso abɛgyina se the food I like best ne nyinaa yɛ borɔfo waa mpakyɛ wohwɛ na sɛ ɔborɔfo nyɛ dɛ na sɛ wowie akosua dompo LA primary woduru hɔ a twerɛ no ntɛntɛm mmɛ blɔko traffic twerɛ no fast na twam kɔ aa kyɛ sɛ m'ani abrɛ yɛpɛ Montessori foɔ no ɛneɛ private school foɔ no ɔmo borɔfo ɛdɛ woduru hɔ a you are allowed to write every long essay under the comment section aa wotumi twerɛ deɛ wopɛ Mesrɛ wo hwɛ na ofi akosu adom pa ɛmɛ blɔke traffic wɔ ha koraa sɛ dem dii kan kaa yɛ nan afei wo ne bɛrima yi ti bɛrima yi wohwɛ a waa wo kunu no wɔyɛ good na ni kun ho ɔpɛw paa na wayɛ yɛ aduane wei bi ama no wɔyɛ ɔbɔ ɛfɛn no hwɛ a ɔbɔ yi ɔbɛ waa no ayɛ bi ama no wokɔ fa kwa bena Kevin foɔ ne bi na sɛ ɔyɛ aduane wei ma na me sister me dɔ hrr aduane wei ɛbɛ yɛ ɔka Wɔ birthday to eight years owie obegyaa hɔ gyaa hɔ a kyerɛ sɛ w'aduane no bɛbɔ ɔso a wobɛyɛ wo kaa no no a ɛyɛ kyerɛ sɛ ne m'ani abere me ho a ɛne ha sɛ sɛ mebɛyɛ me stew papa bi a wei yɛ mmere paa stew ne nantwi nam ne me nneɛma nyinaa na egu so a etwa gu aduane yi deɛ ɛda aduane akɔ no a ɛha me mmere paa nam de gu mu aduane yi deɛ waa wohwɛ a kyerɛ sɛ ɛka wɔ ho a Ɛneɛ all proteins no nyinaa neɛ ebi wom bi, kyɛsɛ ahoɔden wom ankasa a wodi aduane wei ahuɔden paa na ɛbɛmoa na m'ani abɛ mo ah aduane na etwa agu ei ayɛ a na wa follow wɔ youtube ne yɛn yɛyi nsɛnkwa yɛn ani gye ɛho yie paa ɛneɛ m'aduane abɛn mebɛ di adwodwo me ho aah as Alhaji's wife deɛ wei mebɛ di awie akɔda ah deɛ aka no adwuma a aka bebrebe no nyinaa no hwɛ sɛ Hajia na ɛbɛyɛ, ne nkyɛnsee mu nyinaa Hajia the first na ɛbɛyɛ saa adwuma, me me mɛbrɛ me ho abrabɔ mu akyɛ sɛ mede ɛdi ka ka ɛne ɛne aduane na ɛtwa gu aduane nhwam aduane akɔ no a ayɛ a na wayɛ bi aduane wɔ fie a na wayɛ yɛ bi na na ɔdɔfo pa moadi ɛme na mede ka ka nkɔfa kwabena Kevin fɔ mɛyɛ wei ma ɔm na waduane bɛbɔ wo so ayɛ wo ka akyɛ sɛ wobɛbɔ ka hu akyɛ sɛ na mɛne abre me ho wo nso a wo tikya wu yɛ 1947 ni mpakyɛw ɛse ne mɛfa ne world cup ɛmɛtwerɛtwerɛ nneɛma fo bia wɔ ha aa wodu ha na asɛ bi wohwɛ ne ntumi ntwerɛ a na wama me high five na watwam kɔ Ah kyɛ sɛ nɛ m'ani abere me ho. Ah wei mede sɛvo salad paa. Ɛneɛ salad, mmerɛ stew paa ɛne me beef rice na atwa gu adeɛ deɛ ɛdɛ. Ah wo deɛ nsɛnhuhuo yi a medi wɔ ha wonnim na sɛ woduru a na abɛfa ne world cup na abɛtwerɛ fon adwuma a medi wo koraa wompɛ, me deɛ kyerɛ boy.